Merħba sinjuri u dan huwa l-ewwel programm uffiċjali ta' sena 2025. Konfetti tilajn. U naf fiċċert li issa nkom inqas affarijiet x'tagħmlu lura dak li taraw ibatulna hawnhekk.
U nibdew baħbar mill-ewwel twaħlu dawn it-toilets verament koroħ fi strada stretta il-belt. Se ma nafux hekk hux ġast ta' żmien il-fett jew hekk hux dare to stay imma li ġara li strada stretta ġiet iktar stretta. Jien ġen vera iktar dejja. U naf li forsi qed gergu tajtu ma daw fuq latrini l ewwel programm ta' sajma għandu ma x'tagħmel. Għax hija bżonn, il-belt qed ikun hemm ħafna nies fil-għaxijiet tajjeb, però hemm bżonn tal-latrini u latrini li jkunu miftuħin sa dak il-ħin u jaħdmu. Kien hemm fiż mill-Ingliżi, ta' Ejja, ma tiftax kien hemm. Eh, kienu jagħmlu wieħed komuni. Eżatt. Għat-triq. Eżatt. Taf kemm kont ħallas? Smaħħadi. Tupi, tupi, vojt. Jela, tupi kont. Eja ħanaraw il-ħabib tana jekk illum qabżitlux forsi jagħmel riżoluzzjoni u ma xiex qabżitlu. Eja
Il-ħadd ma jkollix nagħmel. U jien nieħu gost niftehom mal-ħbieb biex noħroġ dawra bil-mutur. L-hena tiegħi. Il-garaxx qiegħed żewġ passi 'l bogħod mid-dar, hemmhekk ara.
Jien naf li l-parking problema ta' u għalhekk investejt f'garaġġ xara għax naf li l-parking problema u l-motor inħalliet dejjem fil-garaġġ. Imma mbagħad xiġri, jiġi xi botbot bħal dan ara. Qabad u l-parkja li qudiem il-garaġġ u laqqas biss ħalla telephone number. Issa jien x'ħa nagħmel, eh? Issa jien laqqas nista' niftiehem ma' sħabi X'ħajru meta rrid bħal u bħal noqgħod noqgħod nistenna lil dal jiġi u jneħħili minn hawn, ha? Issa jien, jien taf x'ħa nagħmel da? Naqbad u mmur nixtri waħda minn dawn is-signs issa jien, ha? Minn dawk tal-beware of the dog għax naħseb malli jiġi nikdmu sejjer għax da issa bli jiġi, jiġi bil-mod li jiġi eh, sorry ta, għax ma sibx parking, x'nagħmel, x'tagħmel, x'tagħmel? Happy New Year, man! Ħadd
Bom, dalla jeżistu l-blib, sax kieku ma nafx kif kienet tispiċċa l-biċċ ta' xogħol. U llum uffiċjalment għalkemm kważi ġejna biex nibdew nżarmaw, kan daħlu l-aħħar persuna illi tista' tikkompeti fil-kompetizzjoni ta' tiżin għax nibqgħu żenek ħalas sal-karnival.
Illum ninsab għand il-familja Parnis. Ħdejja għandi it-tfal u ħa jgħidulna ftit dawn id-dekorazzjonijiet li ħafna minnhom għamlu huma xi jfissru għalihom. Mela, x'isimkom l-ewwel ħaġa? Alicia.
U inti? Benjamin. Tajjeb, mela, il-milied xi jfisser għalikom? Paċi, familja, l-iktar l-iktar u niftħu regali mal-familja, ġifieri l-iktar l-iktar familja. Għidli daqsxejn dawn id-dekorazzjonijiet kollha li qegħdin naraw hawnhekk. Intom, jiena rajt ħafna minnhom huma kollha magħmulin bl-idejn. Intom għamiltuhom. Iva, aħna waqt li meta konna l-iskola. U meta tibdew tagħmluhom dawn? Fil-bidu ta' Diċembru, jew fl-aħħar ta' Ottubru, bidu ta' Novembru. Tajjeb. Għawel ma nispiċċaw l-iskola. Naraw għom daqxie aħna ta' tajjeb hekk. Grazzi u minn hawn lura fl-istudjow.
U bħalissa huwa żmien li ħafna nies jerħula għal xi btala sabiħa. Eh, speċjalment aħna n-nies li naħbu fi żmien il-milied kont rejtu dak id-daqsxejn ta' break wara l-milied u. Issa ħaġet informazzjoni interessanti eh. li għaw ħafna nies li l-bagarja biex tkun sewda standard u jamlu la xi ta' xi ħaġa xi żigarella jew ribin jew hekk biex tintara. Mi m'għandix di problema x'jiena xtrajta safra tix jalla l-għura ninduna tiskanta jħorġu l-bagarji kollha. Għanajdlek ideja Tajba ħafna, eh? Nafu. Taf għaliex? Għax apparentament dik iż-żigarella tista' tellef milli il-bagalja ta' sellek għawija eh, u s-sikla fejn. Għax ma tiġi skenjata, u jek ma tiġi skenjata. Mot automatiku?
Mot automatiku, għallora kolom jemlu mot eh, manuali. Manuali li dik tista' titlef il-flajt il-bagalja. Issa jena kont ċert li titneħħila l-stickers il-barcodes l-antiki dak kif imma ma kontx naf illi dil-biċċa ta' xogħol tittamela wkoll. U ħanajlek ġifieri prosit, mm. idea tajba, kont naħsbek illi daqsxi bagalja fexxu bħamalla, imma hija idea tajba li jkollkom il-bagalja oriġinal. Eh, fil-każ mill lastiker kbira, ek, sabiħa biex, eh, mux mizzar. Insomma, l-importanti u koll il-bagalja kun tesa, eh? Jena għandu bagalja biex bċerta, vera kbira u tesa kollox. Imħadet ċugamani kollox.